Hevalên hêja guhdarên delal em li we vedigerin bi xwendina çîrokan bi zimanê kurdî. Di serî de ez spasiya hemû hevala dikim li ser nerînên wan li ser Rexneyê ku hatin kirin di derbarî her du çîrokê ku hatin xwendin çikê masî hebe ekîd em ê li ser bisekinin û em bi hêvîdar in ku her dem ev piştgirî hebe di derbarî ciwanê me de, di derbarî porspiyê me de, jinên me de ji ber ku em bi piştgiriyê we xurt dibin. Îro xeleka me yê siyemîn e. Di bin serenavê Lozan û Tunebûna Kurdan ka em bi hev re guhdar bikin. Lozan û Tunebûna Kurdan Carekê ez û hevala xwe li ser karê xwe bûn. Me gotar dinivîsandin ji bo ku em çap bikin û belav bikin. Ji nişka ve dengekî bilind bi nav hevalan ket, hemû rûyê wan li ken bû û li hin cihên din jî govend û dîlan li dar xistibûn. Xwe amade dikirin jî ku şahiyek berfireh li dar xin. Lê ez û hevala xwe me fêm nedikir mesele çi ye û çi çêbûye. Me pirs dikir ji kêfa bersiv nedidan. Hinekî ma hevalekî min ji wir de hat û got, Pîroz be li me kurdan, wa hemû dewlet li hev rûniştine û mafê çarenûsê dane kurdan. Ka vê agahiyê binivîsînin û belav bikin. Ez matmayî ma bi rûyekî li ken min kêfxweşiya xwe anî ziman lê nizanim çima ez bi tirs bûm. Dilê min pir lê dida. Nizanim ji kêfa bû an jî ez ditirsiyam ku kêfa me temam nebe. Ji ber ku weke her car her ku me kêf dikir Di piştî re em digiriyan. Ji ber vê yekê ez pir bi tirs bûm. Min ji xwe re digot, Ez ê jî bi hevalê xwe re kêf bikim û di dawiya nexweş de nafikirim. Me bi hev re gotar û nûçe nivîsandin û li kolanan rojname, radyo û li hemû deveran bi hemû rêbazan hate belavkirin. Miletê Kurd jî di nava xwe de bi zarok, jin û mêr behsa vê meselê dikirin. Rojnî pir xweş bû. Lê hîn lê hîn jî roj bi roj tirsa min zêdetir dibû. û hîn ku ez bi xwe re aciz bûm, ku tirsa min xwe xistiyê valayê, hevalê min dihat ji wir de û rî wî li erdê bû, ji min re got, Hevalê, tirsa ku tu ketibûyê, ez jî ketîmê. Min jê pirs kir, Û min gotê, Çima? Çima qey çi çêbûye? Tu tu agahiyên din hene li ser vê mijarê? Li min meyze kir û çavên wî tije hêztir û got, Hevala min, agahî tên û dibêjin ku Tirkiye ne razî ye ku mafê me were dayîn û bi rastî dewleta Tirk Heger qebûl neke ew ê pir xerabiyê jî bike. Min di ber dilê hevalê xwe da û min got, Hevalo, qurbana te, heger hemû dewlet erê kirin, tirk bi tena xwe nikare tiştekê bikare. Min di min dilê hevalê xwe xweş kir Lê ez di tirsa xwe de mam. Ji ber ku dewleta Tirk dewleteke xwînvexwar e û ti carî qebûl nake ku Kurd mafê xwe bistînin. Ji ber ku Tirk dibînin ku Kurd û netewa Kurd dijminê wî yekem e. Gava Kurd xwe bibînin xwedî maf û erê kirina dewletan li ser hebûna wan, wê demê dewleta Tirk qelisbûnekê di xwe de dibînin û zeîf dibe û ya sedema sereke ku hebûna xwe li ser tunebûna Kurdan ava dike. Wê demê mejiyek min dibir û yek min danî. Lê kêfa ku min di çavên miletê Kurd de didît, min her tefkîr ji bîr dikir. Rojekê me bi hês got di nava dewleta Tirk de înqîlabek pir xurt çêbû. bi serkêşiya Kemal Atatürk û hat îlankirin ku ew bûye serokê Tirkiyê. Gava ev kesayet serkêşiya Tirkiyê kir, di vir de xewna me Kurdan li me hat guhertin. Kêfxweşiya me hemû bû girî û tunebûna me ji xwe re kirin armanc. Hemû şêweyê ku nedihat qebûlkirin ku bike, li ser serê Kurdan hat aktîfkirin. Bêdengiya dewletên din û danîna ronahiya kesk ji Tirkiyê re ku mafê dabûn Kurdan di sala hezar û neh sed û bîstan de di bin navê Hevpeymanê Sêvir, Gomafê çarenûsê ji milet re miletê Kurd re ye. Hebûn e. Xak û netewbûn ji wan re pêk were. Hemû di sê salan de hat tunekirin û xewna Kurdan di roj û şevekê de ku bi rehetî jiyan bike li ser xaka xwe weke her netewên din hemû bû weke. Xuya nava vê tirsa di nava min de, tirsa di nava min de bû bi cih hat. Ji dîrokê ta roja îro Kurd û Tirk şer û pevçûn, kuştin û komkujî, talan û wêran, û dagirkeriya bajaran, ev hemû di destekî de û bêdengiya dewletên navnetewî hemû li ser serê me bûne yek, bûne yek dest û ermancê xwe pêk tînin, ermanca qirkirina kurdan. Havalnî, havalên min ên ku kêfxweşiya xwe anîn ziman hemû li ber derî rûniştibûn. û hêstirên wan dihate xwar. Dayikên me destê xwe vekirî bûn li ber Xweda û digotin, Ka me çi kiriye ku her dem kêfa me naçe serî? Erê dinyaya xayîn! Roj bi roj em xewnan dibînin ku em Kurd dibin yek û mafê xwe distînin. Gava em çavê xwe vedikin hemû dibin xewn û rojên me bi bi hêvî derbas dibin. Xewnên me jî nabin rastî. Dijminên me roj bi roj pêştir tê. Zarokên me Temen qutî bin ax dibin. Lê bila her kes di wê baweriyê de be ku sed Lozan û xerabtirî Lozanê sala hezar û neh sed û bîst û siyan bi ser me de were, Kurd ti car ji doza xwe ve nagerin. Û her dem em ê xurt bin. Û her dem em ê serê xwe li ser balgiyê dînin û hêvî bikin ku rojên bê xweştir bin. Gava ev gotin min ji heval rê xwe ji hevalan rû xwe got, hemû rabûn ser xwe û soz dan ku em yek bin dûriyê Tirkiyeyê de û em ji kêfa xwe dûr nekevin, her dem em ê xwedî bin, li hêviya xwe berxwedanê bişopînin ta ku xewna me bibe rastî. Spas hevalên hêja. Gelê hevala. Lozan rastî ji me re xewnek bû. Ku hemû Kurd mafê xwe bistînin û bi ser kevin û li ser xaka xwe jiyan bikin. Lê Tirkiye weke her car ta roja îro guhabûna xwe li ser tunebûna Kurdan ava dike. Dibe kelem ji bo xewnê Kurdan bi cî neyê lê bela her kes bizanibe ku Kurd heger yek tenê li ser xaka xwe jiyan bikin wê xewna Lozanê bi cî bînin. wê her çar perçe jî bi yek helwest, bi yek armanc gavê xwe bavêjin û yekîtiya xwe ava bikin. Em ê her dem di wê hêviyê de bin û her dem em ê baweriyê bidin Kurdê xwe goriya rast bişopînin. Me berxwedanî li ser eniya xwe nivîsandî û em ji ti carî li ser vê dozê ve nagerin û em ê berxwedaniyê bikin çi bi zimanê xwe, çi bi pênûsa xwe, çi bi çekê xwe. Spas ser guhdarkirina we û her dem bimînin di xêr û xweşiyê de.